Zeynep hanım, İbraim Başı edebiyatqa nasıl kirdi?
İbraim aytqanını özü ayttı, Yaşlığımda men yazmağa pek aves edim. Birinci kere o mektepte İsten gazeta çıqarğan. Onı pek yaman aves etip, güzel çıqqan o gazet, yazğan bir bala aqqında. Onı bek ayta edi. Ana bir bala aqlı onda o bala soñ añlağan, İbraim, nege sen meni böyle yazdıñ? dep sorağan ondan. Ana Auşta mektebinde oqqan vaqtında birinci gazeta çıqarğan. Ana ondan soñ yavaş-yavaş gazetalarğa özün, ne deyim sizge, bir kiçkene-kiçkene maqaleler yazmağa başlağan, ana şu avestliginen barabar oca universitetini, institutını bitirgen Ahmetçitler. O qadarlıq men bilem. Eserlerini nasıl yaza edi? Qolaymı? Ya da çoq vaqıt ala edimi bu iş ondan? Yoq, eserlerini o, bilesiñizmi, iş ete-ete tura edi. Bir malinok baqasıñ, tizin üstüne quya o gazeta demesini, özüniñ kâğıtlarını, i başlay yazmağa. Yaza, yaza, yaza, yaza, yaza, cıştıra kete. Cıştırıp, çaçıp taşlamay, cıştıra kete. Bir mali kene aqılına tüşe onıñ, soñ da anda kelip yaza. Ana, ondayıñ yaza edi o adam. Yani añlağanıma köre, onıñ fikrinde er vaqıt mına bu yazacaq eseri bar edi. E, o da şeyler tur.
E, unutmay edi. Qaysı bir vaqtında bir şey aytsañ bile, o seni eşitmey dey edi. Sonda bir dağın aytsañ, soñ añlay edi. Ey, qayda cüresiñ, nedigin eşitmeysiñ meni dep neme dey edi bazda, bazda. Balalar ifaq boğanda, ebet, e, balalar balaban boğan soñ o, özüne, öz anamında kelgen soñda kitap çıqardı da, soñğu kitabı anav Altın boyalar degen kitapnı çıqardı eñ soñunda. Ana onı mında kelgen soñ em peçka yaqtı, ağaçqa da barıp keledi, peçkanı da yaqa, soñ oturıp peçka yanında yaza edi.
İnsan olaraq nasıl edi, ne ayta bilesiz? İnsan olaraq, insan olaraq beke manga sorav bermedi. O adamnen men elli eki yıl yaşadım. Menen barabar anam da menen, biznen oturdı. Tizem de biznen oturdı. Qardaşım da bar edi menen. Qardaşımnı toyun etip çıqardıq. Bu adam bir kere aytmadı mağa, seni anañ otura, ya ba tizem otura mında dep aytmadı. Er kesniñ özüniñ yeri bar edi biziñ uyda. Er kes sayılıp suyli edi. Birev birevge baqırıp laf etmey edi. O adam bir vaqıtı ne raq içken, ne sigar içken, ne soqungen adam edi. Özünden ifaqları bar birden körgende bir adamnıñ su dep laf etken tabiatı bar edi. Ondan birden da ana şu yaşlar birden neme dedi, vay, İbraim ağa maña su dep ayttı dep. Qaydan bileyim onday alışqan, ana temizlik, sıranı süygen. Ana onday zulumlıq etmey edi, sen maña ya onı pişir, ya sen maña bunı pişir, onı aşayım, bunı aşayım. Onday suv yoq edi. Ne yapıp qoysañ, o olay edi. Bir balasına da bir vaqıtta dağuşını köterip baqay etmedi. Balalar da onday haya ediler babasını, babasına doğrudan-doğru aytmay ediler. Ana, aytıñız babama dep. Men arqalı babalarına laf ayta edi bu balalar. Demek, pek ürmet ete ediler. Ana onday.
Bir kere açuvlanıp babağa men baqırsam, büyük qızım Ğanime bir laf ayttı maña, Ana, dedi, siz, dedi, babamnıñ tabiatını bilesiñiz, dedi. Ana, kördiñizmi? Ana, şo da şo oldı. Men de soñ bir daa babağa baqırmadım. Ana, ana onday bizim üymüzniñ terbiyesi qorantamız ondayn edi. Özbekistandan da köçip şu evden çıqqanda epimiz edik, büyük qızım da, rametli anam sağ edi da. Da anam ayttı, bu Quranda da bir dağ bar, olmaz dedi. Onday yaşadıq bala. Er kezge bizim uyda altı-yedi qoranta bolıp yaşadıq. Er kezge açtan tapla edi, yatmağa yer de tapla edi. Evimiz sıcaqta bola edi. No, ebet, importnı kiymiy edik. Balalarğa da özümnen tapsam, onı tikip kişetedim. No, amma lekin kene şol Birevlerin alıp kisetkenden eksik etmey edim ana şolarnı. Balalarımnı söge edimi men, terbiyeley edimi ya da böyle tek yavaş laf ete edim o balalarnen? Balalarnen yavaş laf ete edi. Onday baqırmaq yoq, onday şey yoq edi onda. Ana ondayen bir adam edi, ne bayaq işte, indemey, tındamay. Eki künde bitti ketti.
Mına, yaşlarınen körüşkende, edebiyat aqqında ya da balalarınen subetleşkende edebiyat aqqında bir şeyler ayta edimi? O edebiyat aqqında ayta, o köre bir kişini. Eger onı dıñlacaq kişi bolsa, onı lafını sayacaq adam bolsa, o adamnen laf eter. Eger onı lafını bir kapitke almayıp ta turğan adam, o, o adamğa laf etmeydi. Soqunğan adamlar yanında da turmay edi o. O yerden kete edi o adam. Soqu, özü soqunmez, birevni de soqunğan istemez. Amma eki mına bacanağınen, qardaşımnıñ hocasınen o qadar bir-birinen bacanaq, bir-birini sen demediler. İbraim ağa asıl mına, men añlağanıma köre, em çalışa edi başqa bir işnen, em de yaza edi boş vaqıtında. Az-bar işlerini de etedi, az-bar işini de etedi, mına, üy işini de etedi. A men çalışqan vaqtımda, men kelgence qaysı bir kün, eger cuma aqşamı bolsa, o mına ortalıqlarnıñ tozlarını sıypap, Sala edi de, üçünci qat hacı tüşip meni qarsılap qalay. Soñra, Ebet, asmıç yoq, mekip kişi bolsañ da, aşamağa ketiresiñ, içmege ketesiñ, sumkalarım ala qolumdan, soñra aytaydı, Kino süyme edi, köp baqmağa, ana Muhtar kinosını süy edi, ana şu, demek, qılıç test. Zeynep han. Yalçıq muhtar bitti. Ana oğlanga men kele edim işten. Ana çaynıq qaynap tura kelsem, ana oturamız, çay içemiz. Aşağa naşı da maynen ötmek i bir keseçik pener.
Mına yazıcılardan kimni pek ürmet ete edi, kimniñ eserlerini isteknen Sevip oquy edi, begenip oquy edi. O, mına bu eñ horaşo, eñ büyük yazıcılarnı bek ürmet etedi. Absele Mahorametli bek yaman ürmet etedi. O da onı etedi. Zavalı, kreslo üstünde avırıp oturğanda zvanit ete, İbraim, napasıñ? Onday, bunday laf ete. Ana bunday. Lenin bayrağı gazetanıñ adamları edi olar. Bek yaman sayıp-süyerler bir-birine. Andan soñ mına neme. Yunus Qandın. O ayta, endi er kes özüniñ fikirini aytalar endi, bokallarnı kötergende. Mına işke eger kelgen vaqtımda, İbraim ağa, eñ birinci bolamın da işte. İşte bir özüm bir neme etip kelsem, bir tüşüncege dalıp kelsem, bir mağa bir qıyın bolsa, qapıdan baqıp, İbraim aqam, selâm aleykim desem, İbraim ağa mağa külip, Aleykim selâm dep aytsa, şu mağa bütün künge Kete, dep, ana, o vaqtında o da ondayın tostlar aytqan edi Qar babay aqqında. Ey, Allanıñ rahmetinde olsun o bala da. Ya, Özbekistanda Qırımnı nasıl hatırlay edi?
Qırımnı hatırlay edi, zavallı, ayta edi, köyün ayta edi, babasın çoq ayta edi, rametli. A, babam bunday etti, babam bunday etti. Ana, ifaq olğan vaqtında, neday onıñ babası eñ birinci anau maşinalar, ana, anau nemeni, mına bunday signal ketken maşinağa onı oturtıp, Aluştadan Aqmescitke ketirgen. Ana, onı Tnemezlece evlerini de yapqan vaqtında, o da bek yama, bek yaman bile, babası tap bilmeyim qaydalardan barıp, qayıqnen Ağaç tahtalar titrey ekkenler. Onı bek ayta edi. Qoyları çoq eken. Çölde qoylar baqa ekenler. Ana o çobanlar bir kere tavdan tüşseler, biriniñ üyünde musafir olalar, qoy soyalar. Bir kere daa birinde tüşse. O vaqtında bala çağa birev nem etmey. Apaqay tek ana şu onı dostlarını baqmaqnen baqtı. Nıçün degen vaqtında Yarın bir kün aytmasınlar ki, anavnı apahayı, ana bunı dostlarını süymey, saymay eken, dep aytıp, degen onday laflarnı çoq ayta edi, köyleri, üyleri aqqında.